U nsellmulkom għat-tielet, għat-tielet, qed nisma' isu doppju, għat-tielet xandira tal-antivirus ta' dan u sa. Nispera li tinsabu tajjeb, nispera li kulħadd qiegħed sigur id-dar, aħna hekk qegħdin fil-kamra tas-sodda ta' dan u sa u mal-ewwel nixtieq nirringrazzja lil Enemed illi grazzi għall-Enemed Ehm, aħna qegħdin nidħlu ġo djar tagħkom. Intkom kif intom? Eh, san? Eh, aħna jiena għad fixkilt naqra l-ħin apparti li ġrali diżastru qed infittex plamer jekk jista' jgħini għamilli pjaċir. Eh, irrakkonta, eh, irrakkonta xi ġrali kejja san. Xej, qabad iqattar is-sink u f'dak f'sitwazzjoni mhux ta' ħaġa sempliċi li ċemper ġrali. Jiena ġrali diżastru wkoll qabel ma ġejt eżatt. Ukoll? Ija, ehm, li ġrali kien Sander li taf li inti. Sibtu li plumber diġa? Sabulek plumber, proset. Le jiena kelli tinda, kelli tinda minn dawk li taf kif toħroġha hekk. U kif daħħaltha kollha telaqli l-gearbox, lanqas kont naf li għandha gearbox. Di, li ddawwar. U ħarġet kollha, tgħidli x'ġara, ma ġara xejn ħażin. Hom jgħidu jekk titlaqlek il-gearbox mhux sinjal ħażin. Ejja, ma llejla, dal-lejl apparentament ġej balla riħ. U allura jisteqla l-faċċata kollha, hemm issa naraw. Iċ-ċaċata li fil-kastija kien dry dogs għalqet, eh, ġifieri ma nafx kien ħajaqdi fuq għad il-biċċa. Imma insomma, tajjeb li ngħidu bħalma għamilna l-bieraħ, illum ħajkollna suġġett jaħraq ferm, Sander. Il-Ħadd mingħajr sports, ejja ngħidu mingħajr futbol, eh, in-nuqqas ta' sports min jaf kif qed jeffettwa lilkom id-dar. U hawnhekk aħna qed ngħidulkom biex tmorru qabel ma tingħaqdu magħna biż-Zoom, issa minn hawn ftit ieħor Sander ħa jfehmkom, inħajjarkom biex Tilbsu l-gear tal-futbol illi tħobbulkom għad ta' parsi ħa taraw logħba jew ħa tilagħbu min jela. Min jaf kif inhu, eh? Kollu boċċi tal-kaml issa, xi ilu ma jintuża ftit. Naħseb ilu tliet ġimgħat issa. Mela, jekk tridu tibagħtulna xi kummenti, xi vidjow li forsi għamiltu jien naf fuq it-TikTok jew xi mkien u tridu tibagħtuhulna, info at danusan dot com jew inkella tistgħu tibagħtulna fuq il-WhatsApp number tagħna, sempliċi ħafna biex tiftakru, 99799979. Dak huwa il-WhatsApp. Ibgħatulna kemm tifirħu għax iktar ma jkollna kontenut minn naħa togħkom aħna iktar nieħdu pjaċir. Taf fejn kont nilgħab int futbol? Ejja ma' min? Jiena kont nilgħab ma' Saint Patrick. Eh għalhekk qatt ma rkupraw u qatt ma rebħu xejn minn dak iż-żmien. Kemm int kiesaħ, jew kiesaħ. Mela, sinjuri, inħajjarkom biex tidħlu fuq Zoom, min deħel fuq Zoom issa, mela, ħa nfehmkom, fejn qed taraw il-programm hemm link, agħfsu lilha u awtomatikament tidħlu fis-sistema biex tkunu tistgħu tiċċettjaw live bil-video Magħna tajjeb. Issa, importanti ħafna li jekk deħlin itfgħu is-sound tal-istream għax inkella jkollkom konflitt ta' interess kbir. Eżatt, u nibda nistennew wuw wuw wuw wuw wuw. Ejja naraw min diġà qiegħed magħna llum. Hallo! Eeeeh! X'għandna? Hemm hu l-plumber Dylan Spiteri! Dylan! Dylan! Salvani Dylan! Kif intkom ħbieb? Ara, isma, hemm xi ħadd minnkom iħobb il-futbol, jollu jdejh, min iħobb il-futbol jollu jdejh. Isma, miskom. Naw, morru il-bsulger, ejja, morru il-bsulger. Itfu l-kamera sa' kem til-bsulger. Il-bsulger eh? tal-futbol u għal-ġewejje, u Specialment Daniel. Daniel. Daniel Bartolo. Marridux naraw. Hemm minni ġbajt nara karwien, jiġifieri ma nixtieqx nara karwien, ilbes il-gear. Le le, provajt insib beautician imma ma sibtx. Ara Rita Magri bil-flokk tal-Milan diġà, eehh! Imma llum irnexxieli. Proset, proset. Rajt Hasan hemm Rita Magri bil-flokk tal-Milan. Isma' kemm intom muġugħin illi l-futbol waqaf, kemm intom muġugħin minn one sa ten?

Dawn sventurati għax jista' jkun li dan l-ik jisfaxxalhom fix-xejn ukoll. Andrea, Andrea. Iktar, iktar ta' iktar ta' ta' nkunu qed inkellmuk. Aqtgħulhom. Aqtgħulhom. Aqtgħulhom. Ara x'għedna. Mela, inqgħad x'għeż. Ukoll, nfakkrukom ukoll illi apparti aħna fuq il-paġna ta' Noli qed ikun hemm ukoll Kuljum programm immrat għall-familja kollha u għedt filgħodu bħala breakfast show fid-disgħa u nofs u mbagħad f'xi l-erbgħa ta' warnofsinhar ikun hemm programm ieħor li huwa l-biskuttin u mbagħad ta' mat-te, tajjeb? Il-mistiedna tal-lum, Sur Agius. U tinsewx oqogħdu ġewwa. Żgur, żgur. Eqogħdu id-dar. Tista' titgħallimha. Ma nafx hekk hux bdi, bdi, oqogħdu id-dar. Għax taf x'inhi inti dejjem tara l-videos. Mbagħad tiġi bil-kontra. Oqogħdu id-dar. Il-mistiedna tal-lum, ibda. John Busuttil li ħa nitkellmu fuq futbol, ma jistax ma jkollokx lilu. U li ħa nitkellmu fuq futbol tajjeb li jkollna futbol. Rowan Musca! Nejsa, min jaf, bl-isqueezer għaddejjin in-nies bħalissa. X'da jaraw ħelu ħafna, ma nafx. Hu qasem, hu. Dejja. Imma insomma. Tal qissu int imma bix-xagħar, san. U tagħlaq il-programm ħabiba kbira tagħna Raquel Galdes illi sfortunatament miskina anka kellha tħassar it-tieġ ħabba Imma x'għandha x'taqsam mal-futbol ma nafx. Eh, m'għandhiex x'taqsam, imma għandha wkoll għax tagħha frustrat li waqaflu magħha tagħha jżomm mal-Milan kif ħa taraw iktar tard. Hu frustrat ħafna li waqaf il-futbol, fil-fatt aqas jiżżewweġ ma ried, jiġifieri nsaqsek, issa tara, issa tara. X'nagħmlu nibdew bl-news? Tlaqna! Sinjuri, l-antivirus news. Nsellmulkom, Sinjuri. Sinjuri, u dawn huma l-għamdu. Għajt il-verita, dejjem xtaqt taqra. Dejjem, dejjem xtaqt. Eh. Imma qatt ma xtaqt naqra ħbarijiet fis-sodda, eh? eh? Dawn huma l-antivirus news. Wara li l-bieraħ il-ħabib tagħna Pierre, jekk tiftakru minn kien magħna l-bieraħ, il-ħabib tagħna Pierre għamel dik il-maskla improvizzata jew inġenjata minnu nifsu. Illum propju il-gvern għalinna sabiex eh, nagħmlu 3D printers, dawn li jagħmlu printjaw bi 3D printing, jagħmlu maskri Bħal dawn, Sander, issa. Biex kemm jista' jkun ikollna minnhom, mhux hekk? Issa, San, issa jiena ma nafx, imma jiena qed nara x-xebah kbir bħal ta' Pierre. Ejja nuru l-maskra ta' Pierre, ejja, ejja. Pierre ilbieraħ ħareġ biha qabel ma ħareġ biha l-Gvern, tajjeb? Mhux da, mhux da Pierre. L-ieħor. Da li qalilna l-Gvern u da li ħareġ Pierre. Tajjeb, issa jiena naħseb illi l-Gvern għandu b'xi mod jirringrazzja lil Pierre u. Għax jixxiebħu. Jixxiebħu għax naħseb ħa l-idea minn għandu, ifhimni. U l-aħħar. U tiegħu irħas ngħidlek. U l-aħħar. U l-aħħar. Għax kull ma trid folder u bini u hemm. U l-aħħar Pierre illi ħa l-krettu tiegħu mar tajjeb, Sur Aġil. Pierre Carden. Mela, sinjuri, ħanut fl-Indja, naħseb di smajtuha, jismu Korona, u fil-fatt dal-ħanut kulħadd sejjer quddiemu biex jieħu r-ritratti miegħu f'ara kemm aħna nies klieb sewwa, flok biex jitlu jixtru minn għandu qed imorru hemmhekk u jieħdu ritratt mal-faċċata u jitilqu. Issa mbagħad jiena taf kif nintilef. Naf. U bdejt niggugilja u għadt min jaf jeżistux ħwienet għal membri parlamentari. U tgħidlix xi sibt? Sibt wieħed ta' Jason Azzopardi. Fissa x'inhu? Araħ, barber shop. Eh, b'hekk dejjem imqaxxar u pulit fejn baqagħlu xagħar, tejja. Imbagħad sibt ieħor ta' Glenn Bedingfield. Ara naqra x'għamel. Glen Pie Shop. Pie Shop. Ifhem li tifhem għaliex ta' Glen Bedding fi. Imma l-iktar ħaġa li xxukjatni dan, ixxukjatni, eh! U jekk hu veru skandaluża sew. Skandlu! Tajjeb. Lesti ġej sena toħroġ. Roberts, ara taqtgħux ma' min fetaħ ħanut. Eh? Ma' l-isteward illi bħalissa. Nispera ma jagħmlux bħall-isparijiet għax fil-każ. Delia m'għandux xi ħanut, Delia. Eh, sibtlu wieħed ukoll. Ħanara. U naqam dam ta' hemm miskin għandu bżonn l-erba' min-nies għax. Eh, għandu bżonn ftit donazzjonijiet. Imma insomma. Issa, sura ġus, jiena skoprejt li anke inti kellek il-ħanut. Ejja, raħ daqsxejn.

Barra minn Malta, f'Ċipru, f'Ċipru dik ma stajx tiġini, ċipru l-anzjani sabbu sistema inġenjuża ħafna, anka jena kontet ninkwieta kif ħat għamilha ommi, imma di tista' tuża kif joħorġu l-klieb sa. Xelew! Komda, eh? Għanda kollox, sar. Għanda kollox, ta' fejn sejn il-kelb, il-kelb jgħad sigur, ma nafx daqshekk għax jgħad nofsi triq forsi mhux qed jgħaddu daqshekk karozzi. Il-problema li għandha l-biċċa ta' xogħol illi meta l-kelb jagħmel is-souvenir. Sewa. Id-drone ħajġbru? Le, Le. Għalhekk kulħadd qed jgħid li wara li tgħaddi l-Korona d-dinja ħa tkun post tal-ħara, tal-klieb żgur. Vera, vera, vera. Mela, Sinjuri Uffiċjali wkoll it-tfal, it-tfal mhumiex se jerġgħu lura l-iskola. U l-iktar ħaġa imma sabiħa, jien niftakar li meta kont żgħir kont noħlomha dil-biċċa xogħol. Illi, eżempju, nagħlaq għajnejja u minn Form One niġi Form Two, hekk, u ma nkunx aqqas biss għamilt l-eżamijiet. Ħa tiġrilkom! Intom vera nies iffurtunati! Għaliex bi, sewwa jgħidu, mill-ħażin oħroġ it-tajjeb. Vera, jiena niftakarni ngħid, dis-sena nixtieqha tgħaddi malajr. U dis-sena għaddiet malajr. Forsi ċ-ċirkustanzi ma humiex l-isbaħ fost iċ-ċirkustanzi. U da jerġa' jpoġġina l-ewwel fl-Ewropa, għax aħna l-uniku pajjiż issa fid-dinja, sinjuri, li ma nistudjawx U ngħaddu għas-sena li jmiss hekk erġajna qegħdin fuq quddiem. U aħna illum ħa nagħmlu surprise żgħira lil waħda minn dawn it-tfal tal-iskola illi sfortunatament qiegħda maqfula d-dar u ma tafx. Allura ħa nagħmlu kuntatt, ħa nidħlu mal-mami tagħha li ilna nikkomplottaw jiena u hi naqra mhux ħażin biex nawgurawlha happy birthday. Ejja ħa naraw x'inhuma jagħmlu. Ħa naqbdu mal-mami tagħha. Hello!

Bħal-lum ħarġet hi, bħal-lum. Għidilna x'jismek. X'ismek? Għidilhom. Ember. Ħarġet Ember. Bħal-lum ħarġet hi. Ember, nispera li ħadd is-sorpriża iktar miż-żbuħija tal-kant tagħna x'vera ma nafux, eh? Kif inti? Kemm għalaqt? 22? Seven. Seven! Tider, tider ta' 22. Jaqaw għal-birthday, għamilt naqra lipstick tal-birthday? Ġifir, minn seven lem tista' ta' Xini? Il-mami għamlitu li. Eħe, mela preparatek il-mami. Isma, xtrawlek rigal tal-birthday. Ftit. Ftit, u xaġa ma til-convenience. Isma, kif kien bħala birthday xorta kien hello? Mhm. Xamiltu, samtu kejk? Mhm. U inti xtaqt tmur lura l-iskola jew le? Tixtieq tmur l-iskola. Tixtieq tmur l-iskola. Veru, dejjaqt id-dar. Oh. Eh? Tibda, tibda. Le, tixtieq eh, ma tmollet. Isma, eh, min jaf forsi hemm sħabek, tajjeb qed jaraw. Selli għalihom. Selli għalihom li huma l-ħbib kbar tiegħek tal-iskola. Tal-iskola semmihom. Semmihom il-ħbib tiegħek. Eliza. Emma. Kate. Jade. U hemm Azzopardi u hemm Harmsworth. Mela aħna. Ah, minn hawn insellmulhom kollha. Kollha tajjeb sabiħa. Happy birthday bewsa kbira. Isma' jekk trid tal-birthday eh. nistgħu ntwa xi ħaġa aħna. Oh. Xi ħadd jgħid eh? voucher. Le, koħa nagħmilha flok. Jew eh. tal-fażi jew ta' vini. Saqsi għal tal-fażi jew ta' vini, x'tixtieq? Ta' fażi jew ta' vini, għażi wieħed minnhom. Fuzzy, fuzzy. Tal fuzzy. Issa nibgħatulek wieħed, tajjeb. Ikun żgħir imma. Extra large. Le extra small. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Isma, sa naħna ta' kull jum qed ngħidulkom biex tieħdu semma naħa kunu qegħdin irebħukom 20 euro voucher grazzi għal emet fi fuel tajjeb u bħalissa bżonn. Kull ma ġġib huwa tajjeb. Li tridu tagħmlu huwa li tieħdu ritratt b'dawn l-items illi nkunu għażilna aħna. Illum għandna banana u nkwatru, ġifieri inti trid tieħu selfie b'banana u nkwatru. L-iktar selfie li jkun oriġinali. Jew ritratt ukoll flok selfie, jista' jkun jkollok xi ħadd. Ritratt, jew. Għax il-banana kapaċi tpoġġik f'pożizzjoni li ma tistax tieħu selfie. Ara, l-importanti li jkun hemm xi ħadd ta' vera, mhux issibu ritratt minn fuq l-internet jew hekk. Banana u inkwatru. Mela ejja naraw tal-bieraħ. Dawn huma r-ritratti. Il-bieraħ l-oġġetti x'kienu? Il-bieraħ l-oġġetti kienu tuffieħa u arloġġ. Tuffieħa u arloġġ. Ejja naraw x'irnexxielkom tagħmlu. Din hija l. Kemm hi ħelwa di, uff. Dik hija l-mara tiegħi li daħlitilha u m'għadha ma tistax tifhem Illi aħna tal-familja ma nistgħux nirbħu. Eh. Tajjeb. Eh, ħanara. U mbagħad għandna għandna xi ħadd ieħor, da vera tajjeb jekk nistgħu naraw naqra close. Vera tajjeb. Vera ġobni għax għalhekk qed lek eżempju da jridu joħduhlu ma jistax jieħduhom. Għot attent ħabba l-korona. Eh, eżatt. Għax mela. għandu minn fej titħollu għes. Bata, bata da biex ħallu. Tina ieħor. Tina ieħor ejja kemm inkunu rajna tliet. Ara x'għajma. Dan li ma fehmx, li ma fehmx li jrid ikun hemm uman. Imma le, san, tajba, tajba. L-aqwa li mhux misruq irid Ħa nafx kif irnexxielu jieħdu jien għax ara kemm logħob. Ħa nara li jmiss hemm xi ieħor. Għandna għandna iktar, għandna iktar. Dawn, dawn, dan ma stajniex nifhmuh mill-ewwel imma. Għax l-arloġġ, l-umbrella ma nistax nifhem. Il-misfel, ara naqra isfel kemm interessanti għandek ġieġ eh. arloġġi tajjeb ħafna. Ħadd mowlu qiegħda. Eh, u finalment imma ir-rebbieħ le le da mhux rebda eh. perikolus ħafna, rajtu x'għamel dak mur waħda lura. Dak poġġa, jekk nistgħu narawh mill-viċin. Il-baby. Il-baby Ma nafx kif irnexxilu jpoġġih u t-tuffieħa qiegħda fuq rasu. Naħseb il-qannawis jien hekk minn is-sejħa. Taħseb? Hu hekk naħseb. Anka xabla għandu ġol tuffieħa. Anka anka sikkina vera għandu ġol tuffieħa. Vera. U finalment imbagħad għandna r-rebbieħa li jisimha Maria Sciberras, ilbieraħ ingħaqadna magħhom. Ara, ara xi ġmiel ta' ritratt, eh? Artistiku ħafna. Artistiku, artistiku. Ekku. Tajjeb, mela di rebħa ta' 20 euro voucher. Għandek 20 euro voucher. Grazzi Remet, infakrukom illum kull ma tagħmlu li tieħdu ritratt oriġinali bħal ma għamlu l-bieraħ u tibagħtulna fuq il-WhatsApp. Irid ikun hemm inkwatru, banana u intom jew l-kelb jew t-tifel jew l-ħadd minnkom, jew l-mara, jew iktar minn persuna. Mela illum jistgħu l-klieb. Ejja, mill-klieb u l-annimali l-aqwa li ma tkunx misruq. X'taħseb, San? Mela, tlaqna? Ħa naraw daqsxejn in-nies, in-nies libsu l-flokkijiet tagħhom, titkellmux kollha f'daqqa, importanti, ejja. Eħe, Andrew, ejja narawhom wieħed wieħed. Mela, xeż għadu ma fehmx il-logħba, xeż. Ejja morru nitkellmu daqqa ma' Andrea, Andrea x'dak muġuh peress li ma' Liverpool. Kif inti, Andrea? Andrea.

U biex ngħidlek oħra, Malta mal-Forjan, qegħdin l-ewwel. Ħallina tieni. Jien kieku minnek nibda it-timijiet, isma' Jiena naħseb inti mnejjek Andre. Water polo jew rugby nibda nsegwi. Mela, eżatt. Mela. Isma' jien nitkellmu la' Erik, Erik qed jorganizza x'rajtu jitfa' xalla u jagħmel. Erik, Erik, come in. Kif għadhom kollha sew? All right. Oh, inta għandek għasfur għandek? Le, nisimgħu biex ngħidni. Ma nafx daħal saw ġew ma nafx. Naħseb il-mistida li miss għandu għasfur. Naħseb hemm xi ħadd iva. Ma min iżomm għax mhux qed nara jien eżatt. Aħna aħna qed nieħdu pjaċir li waqaf il-lig eh, għax mal-United. Ja kliem, ja kliem. Mela, jalla. Ole hemm sieken, ole hemm sieken. Inti x'tixtieq bħalek?

Tal-Milan! Rita! Rita! Rita, qabbadna ma' Rita! Għar-raġel eh daw jien miskin eh, għax magħhom iżomm. U inti ma' min iżomm mar-raġel? Jien ma' min jirbaħ. Brava. Imma imma tieħu gost tarah il-futbol jew idejqek? Le, ma narahx. Ma tarax, tħalli lilu waħdu. X'toqgħod tagħmel waqt li qed jara l-futbol? X'ma nagħmilx? Paċi u sliem! Jiġifieri għalik, għalik barka minn Alla l-futbol. Eh, mhux hekk hu, babysitter hu. Babysitter tar-raġel. Ħa nara Benġi, Benġi minn hawn ftit ieħor ukoll iktar tard se nkunu qegħdin nagħmlu l-kompetizzjoni miegħu. Dak ma' min. Ta' min hu l-ger, sorry, Bernard. Narakom żgħar ta' għalhekk. Ma' min? Tal-Bayern, tal-Bayern. Tal-Bayern! Il-Bayern qed jagħtu parti mill-paga tagħhom lill-istaff ta' Immenz għal. Ekku, ekku, ekku. Aħna nixtiequ nagħmluha imma qas paga għandna issa għax dax-xahar. Clive! Hello, Clive! Trid naqsam il-logħob ma' xi ħadd jekk irid. Sakemm Clive, eħa nkellmulu Clive. Clive! Dak qiegħed, rajt jew friża? Clive! Clive! Le, mhux jiċċaqlaq. Mhux jiċċaqlaq, mela. All right, Dylan, Dylan ma nafx jekk hux liebes xi ħaġa, qed jitgħatta żgur, jiġifieri ma nafx x'inhu liebes. Dylan, int. Jien ma ħa ngħidlu xejn għax dak kapaċi jsalvali ħajti. Dylan, int għarwien, jgħid. X'għamel ix-xarwien liebes il-piġama. Xeż! Xeż! Xeż! Int m'għamel iż-żomm. Kaxxa ġenn. Mario ngħid jien għalhekk ma lbistux għax qed nara lil Andrea hawn miskin. U jien hawn. Biex ma jħossux iktar ħażin. Daniel, intom x'għandkom fil-familja ma' min iżżommu? Ma' min iżżommu. Jiena xejn. Ma xejn. Naħseb lanqas jiena. Futbol xejn. Bla ħeġġa bħala familja. Mela inti. Inti. Ma laqtekx lilek li m'hawnx futbol u x'hekk, ma laqtekx. Le, le, laqqas xejn. Ħan kelmu naqra l-Clive, kien hemm Clive imma għadu connecting Clive reġa'. Le, le, frizzati għad, għandu problemi kbar bl-internet. U anke lejn isa, ila ngħid kemm qed berra elejn, imma le, merħu imwaħla. Mela narawkom hawn ftit ieħor, narawkom hawn ftit ieħor. Mela, sinjuri u nafti tiegħor ukoll ħan inaqdu ma' personalità kbira fej tidħol futbol. Erġajna minn għawdex san. Minn għawdex, minn għawdex. Nintroduċuh? Sinjuri u Sinjuri għalikom John Busuttil il-Bużu! Ħa naraw qabaġ għax għajjien eh. Hemm hu. Eh hu tal-għasfur kien. Hu tal-għasfur. Għajjien taf kemm ili. U taqtgħulu tparlaw fil-vojt. John, x'għamlitlek il-korona lilek?

Stefan jismu? Le, step up! Step up! Għaxu l-asfur bl-Inglis ikelmu, eh? Ejja kis, ejja kis. Bus! Weekend minar futbol! Hmm. Xinu, huwa weekend bla bajt bil-Malti. Mux hekk, kont beżilu, eh? Ħanejt ma kif Meta tkun iż-żomma l-inter bħali,

Tuħel qalbu telf. Jiena jien masoċista fil-fut, nieħu gost naqalgħu dejjem. Anke jien, bħalek. Inter Arsenal dejjem. Però ħanejdu kif inhi. Jiena ngħid li kollha m'għandhomx jintrebħu minħabba l-fatt li kollha setgħu jintilfu barra l-Liverpool. Jien il-Liverpool inħoss li tant għandhom vantaġġ li jmisshom itulhom. Għax ħadd ma kien se jilħaqhom jgħidu x'jgħidu ħadd. Ma l-oħrajn xorta kif setgħu intilfu. Tibda sepp tal-Italja, Juventus ma' Lazio, mhux ma' l-Inter, ma' ma' Lazio setgħu. Għala dak ma ntihulhomx, dak jarġa' jibda mill-bidu. Hekk l-Inter narġgħu noħolmu li għandna ċans. Li għandna ċans. U Malta, Vus, u Malta. Eh, Malta jaħraq, eh, ukoll, eh. Malta jaħraq. Malta kien wieħed mill-isbaħ leagues naħseb dis-sena, ma tafx fejn qiegħed. Però sfortunati l-Furjana li forsi l-ikbar ċans wara mitt sena li jieħdu l-lig ħarbithom raġa'. Imma vera sfortunati, żewwa, vera sfortunati. Jien għandi għandi. Jiena kont qed nara nsegwih minn barra jien, kultant nara fuq it-television, imma naħseb li Furjana kellhom ċans kbir.

Fimni, forsi anka l-kunjatu jkun ferħan. Ejja, le għandu bżonn. Jif jiktibleħ xi ħaġa iżjed. Buz, qabel ma nagħlqu, għamlilna kummentarju tal-Furjana li kienu ħa jirbħu l-lig għat-Taparsi u mbagħad tilfuh, mhux tilfuh, ma ħaduhx xorta. Għamilulna, ejja Buz. Orre, mela, il-Furjana, ferħanin, kuntenti li fl-aħħar dak il-lig ġej, ilu jirsisti Dione Borg, li la ħareġ għall-Parlament Ewropew biex forsi jaħrab mill-li tal-Furjana, ma telax, se joħroġ għall-elezzjoni, però jidher li hemm ftit wisq siġġijiet għan-Nazzjonalist, sena diffiċli jitla' fiha. U l-lig? Tela' kull min ħareġ tela' issa. U l-lig? Għax dak irreżenja, dak irreżenja, imma Dione baqa' ma telax. Imma insomma, u jgħid s'issa forsi nieħu l-lig fl-aħħar jiena s-segretarju u noħduh il-lig, il-Belġ bdew ġejjin minn wara, raġgħu marru fuq quddiem Furjana però f'daqqa waħda l-kuruna li jkun hemm fuq l-iljun tal-belt, Ġiet korona! Ġiet korona! qabżithom il-lig.

7979 Għidu l-nisbin għamlu watch parties, xxerjaw il-links u insomma għidu għidu kemm tist kemm tifilħu nisbina. Eh, Tajjeb? fil-fatt jiena ħaneħu l-okkażjoni, ħana ħan sellem naqa' nies li qegħdin jarawna, eh, Christine Kawki Cole, Joe Schembri, Dirjun, Dirjun, Maria Carbonaro, Magrit Grech. Il-kunjata. X'insem dik waħda mill-għetu August, l-lik. Spiċċa kif spiċċa. Għaxi mal-belt u raġel mal-furjana. Ekku, irċivejna video interessanti ħafna. Anzi, għan orijulkom, un bat nitkelmu maħħa xini tamel. Din hija inizjattiva pjuttost ħelwa li qed tagħmel fuq il-paġna tagħha ta' Facebook. Għaraw daqsxejn.

Hello! Hello! Kif int? Mhux ħażin, grazzi. Ara vera meta tinqafel fid-dar tibda toħroġ b'kollox sewwa, b'kollox tibda ħieġa. Kif kif ġitek din l-idea f'moħħok? Mela, jien naħdem fi skola primarja, ngħallem l-art, il-Pembroke, u l-Ħamis li avżaw li mhux qed tiftħu aktar l-iskola u ser jagħlqu anki l-gyms u hekk,

Sewwa, isma' min irid isibhom għax vera ħelwin speċjalment għat-tfal u hekk biex jarawhom. Biex isibuk, fejn iridu jsibuk? Fuq Facebook għamilt page jisimha Ċiċu l-Artist. Sewwa. Ġifieri fittxuha fuq Facebook. Għad hemm il-links għall-videos fuq YouTube. U qed titfa' ġifieri għandek YouTube channel ukoll? Iva, imma l-YouTube channel jismu Ċinzali mhux Ċiċu l-Artist. Għax dak kien qabel waqt ma napplodja fuq l-istess account. Mela l-aħjar jidħlu fuq il-paġna Facebook. Eżatt, u mbagħad jaraw il-videos minn hemmhekk. Grazzi u proset sewwa hekk għandna bżonn naqra nies li li jkomplu jferrħu lil dawk kollha speċjalment it-tfal għax nimmaġina l-frustrazzjoni tat-tfal hi ikbar minn tagħna l-kbar biex biex biex ovvjament tferrħuhom. Grazzi. Ciao Cynthia. Bye. Bye. Ciao. Mela, sinjuri wasalna r-rokna spiritwali f'dan il-programm fejn għal darb'oħra għandna l-gwida tagħna, l-gwida pastorali tagħna, sinjuri, ħadd ħlief Father Gordon ta' Tas-Sliema. Insellmilkom ħuti. Jiena Father Gordon il-Kappillan Laburez gwida spiritwali tal-antivirus tad-Danusan u infakkarkom xi qed nagħmel qed niġbor it-talb il-karba tagħkom li intom imsakkrin ġod-dar li qed tagħtu talb speċjali għal dawn iż-żmenijiet speċjali u jiena qed inwassalhom bis-saħħa li għandi. Fakarkom xi ħaġa żgħira eh, jekk tkunu tistgħu ittuni wara eh, napprezza ħafna. Però Però ejja nibdew. Nsellim Alexander ukoll. Rajt kif aħna. Kif inti Chris Ander? Eh, għad. Ħa nibdew bit-talba ta' Silvana Becks li qalet li tixtieq titlob għal dawk in-nisa li ma jistgħux jaraw television li jridu għax ikkapparralhom it-television ir-raġel u t-tfal. Għalhekk nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Tista' tgħid il-sħab. Ejja bil-ħaq. Eh, eh. għax iktar ma tkun kbira, iktar nħu pjaċir. Tista' ddaħħal il-tazzum jekk ikollok ċans għandu xi kun irid. Komplu bit-talb, komplu bit-talb, Chris Ander. Sewa. Simon Debono jitlob għal dawk li weħlu ċitazzjoni għax kisru liġi tal-kwarantina. Dawk ħaqqom. Ħaqqom, eh? eh? Ma nitolbu għal-jom għax jisħajkolom iħalsuwa. Għalek, Nitolbu. Ismana, nitolbuk, mulej. Taqtani jew tajtu jien. Ek- ek- ek- Ġobkom, Qed ħuti, nitolbu. ħuti, ħuti. Komplu. Eh. Chris Ander, Ah. għandek odju kbir għal daw, eh? Jekk ma daw tal jekk jekk. Minn kissru- timdejja għax int interist sura ġus, eh? Mhux jekk kissru. Joseph Borg jitlob għal- għal-bandisti kollha li spiċċaw bla part-time. Najdu Isma. flimkien nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Ħadd mu jitlob, eh? X'eżni fi max għalilna, ma bqija. Eh. U l-aħħar talba li għandna likom illum ġem il-qalb imweġġa ta' kert paċ għal daw kollha li spiċċalhom it-toilet paper. Nitolbu. Ismana, nitolbu, mulej. Aqtalhom għax għaqtalhom. Jiena minn hawnhekk Nitlobkom biex titolbu u tibagħtu t-talb tagħkom fuq in-numru 99797979. Saħħit, u jmiss issa nitkellmu daqsxejn ma' Rowan Muscat illi ħanċemplulu minna ftit ieħor Rowan huwa futboler tal-belt għal min ma jarax futbol. Li jgħidu li

Xef, mux jati kas. Ċassat bil-beraq, san, ċassat. Mela, eh, issa niprofaw nkellmu ħerrom, nix taħseb, san. Eh, importanti dan huwa belti, ġifiri web minn dawk li beda jgħid illi ħajħdu l-liku, eh, ġifiri importanti illi namlu me. Eh, xaħat, xin. Ettarana, et id-dona, et id-dona. Ejja, mela, na nofsija niprofaw nkellmu. Kif int?

Kif qed tarani, eżatt, tarili sitt sigħat fl-istess pożizzjoni bilqiegħda jiena llum. Marel, hekk qed tgħaddiha ġifieri? Le, le, ma fil. Inti taf x'qed jiġrili, biss qed inqum ħafna tard. Fi x'ħin? Xi ħdax, il-ħdax u nofs. Fil-ħdax u nofs, isma'. Għax ma jkollok x'tagħmel, hu. Kif qed tħossok inti? Kif qed tħossok futboler bla futbol?

Eh. Mhux l-istess, ta' xin peress li ma naħdimx futbol biss, fil-għodu nqum, ovvjament qed nqum aktar tard bħalissa għax qed ndumu aktar bil-lejl tqgħod tara television u hekk fil peress ma jkollokx tagħmel u ma jkollokx għal xiex tqum kmieni. Eh. Issa matul ġurnata qabel kont inqum gym fil-għodu xi d-disgħa, imbagħad ġurnata d-dar, imbagħad filgħaxija training sewwa. U issa? Issa bħalissa xorta qiegħed nittrejnja imma flok qed nittrejnja immur training man-nies u hekk, fhimt, eżempju, Nqum fil-ħdax, nieħu breakfast u hekk, u mbagħad immur bir-rota, mmur 14 kilometres, hawnhekk il-Mellieħa stess, u mbagħad niġi. Il-Mellieħa, żomm, żomm waħda xi niġri mmur bir-rota. Il-Mellieħa imma, għax dejjem tmur bir-rota, u mbagħad hemm tmur bir-rota l-Mellieħa. Le, le. U l-Mellieħa joqgħod.

Joqogħdu viċin ġifieri għaxar metri hemm u għaxar metri 'l hawn x'għandna hawnhekk? Fis-sajf għandna villeġġatura u niġu hawnhekk sewwa? Eh sewwa. Issa flok noqgħod ġewwa d-dar, intfajna ġewwa l-mellieħa. Issa ġewwa hawnhekk il-mellieħa nista' noħroġ bil-parapett u xorta jkun hawn veduta, xorta nista' nagħmel affarijiet, xorta nista' mmur bir-rota u xorta fid-diżabitat sewwa, allura ma jkunx hawn nies xejn. Eh intom qed tagħmlu intom qed tagħmlu quarantine flimkien?

L-isbaħ waħda li hemm James, eh? Semmejniha James. Sara! Kwestjona issa James. Sara, mur ġibna qarom blu ta' toilet paper jekk għandkom, mur ġibu. Roll toilet paper. Mur ġib, mur ġib, mur ġib. Mur għana li se nagħmlu, mur. Għataf kemm edha komda jien. Mur, malajra, u għet jitkellem, u ma jistax imur, ejja. Ħanamlu, ejja. Ħa nagħmlu t-toilet paper challenge! Ħa nagħmlu t-toilet paper challenge, ejja! Sewwa, u x'inhu dak toilet paper challenge? Appuntu, għalhekk ħa nġibuhielek. Mela, ara, inti Ro li ħa tagħmel huwa hekk, ħa taqbad dal-romblu tat-toilet paper u ħa tipprova tiġġagilja bih. Ġej. U mbagħad ħa tqassam it-toilet paper lejn lejn il-kamera. Ħalli mbagħad eventwalment aħna neditjawh u niġu li qisna qed nilagħbu miegħek. Eh, ma tista' nqasmu lilek. Eżatt, eh, bra, bra. Issa se nara jekk taf tiġġagilja imma. Min? Le aħna diżastru. Mhux tixxut jgħaddi ġġagilja. Isma' jiena ndaħaq in-nies naf, mhux nara futbol. Għajt il xi ħadd. Tistgħu żommulu daqsxejn il-mobile ħalli narawh għall-opera. Itfagħu naqa' fit-triq. Ara naqra x'qed nagħmlulu lil dat-tifel ta'. Ġibulna naqra mhux wiċċu, vera ħelu, imma ma ma. Tirċa, sterċa, ħaj koordina. Tirċaralu, telaq il-connection. Biżbal, biżbal. Dejja. Irid iżommulek xi ħadd. Irid iżommulek. Ora, ora, ma fda kapis. Da sabiħ tal-live, eh? Dak xi. Tlaqna.

Ajja da ġej għax kasħuli saqa' hija hawn nistennieh. Aw, Vili kif int? Aw, Sandro Micallef kif inti? Le le, Daniel jiena ta' Danusan. Ah, Daniel int? Aw, rajt, naf li Daniel ma ħsibtu magħha għax, ma inti tifhem fil-futbol, kif qed tagħmel programm tal-futbol? Le, ma nifhimx fil-futbol. Allura ma tistax tagħmel programm tal-futbol, trid tkun bħal il-futbol tgħixu, jiena nilagħbu wkoll. Għandek raġun, u inti lagħbu? Le, qed tara hawn il-gowler ta' Albertown Football Club. Eh, għandkom tim ta' Albertown? Mejn, aħna għandna tim. Aħna kulħadd jibża' minna ħiekn qed nilagħbu. U fejn tittrenjaw?

Eħe, jien qatt ma smajt biha di. Aha, di tkun bħad divisions l-oħra ma pers indumu aktar biex nilagħbu, il-long division tiġi. U tajbin jew? Mejn, aħna tajbin, aħna taf xi players għandna, eżempju ħa nsemmilek, għandna n-Niġerjan Bamba tafu? Bamba? Qatt ma smajt bih. Mejn, Bamba, Bamba tant hu tajjeb li meta jiskun jgħid taf x'jgħidu, Bamba lulek! U mbagħad għandna wieħed Franċiż ġibnieh issa, Tajjeb jew? Ma nafx għax ma jilgħabx, da jġorr xogħlu, jismu Ġordi u nibdew ngħidu Ġordi! Ġordi! Ġordi! Ġordi! Ġordi! U għandna t-tajbin. U ġibna ieħor issa mill-Eġittu, Itfu jismu. Tgħidlix li kuljawm hu ġewwa? Aha, mela tafu! Hekk jismu, għax dejjem jitfgħu ġewwa l-ballun daqskemm hu tajjeb. U inti l-gowler? Beh jiena mela għal goaler jien tajjeb eh? Tajjeb eh? Kemm qlajt goals da season? Ah ah Skont skonti ma rajtx wieħed dieħel jien sewwa aqqas wieħed ma daħalli eh imma skont ir-referee daħluli xi sitta kuljum. Ma kieku ma għajtu ma ħasibni ma għaġda, eħ. Mhux hekk, goaler bħalek. Eħ, mhux hekk. U għandek xi laqam meta tilgħab inti? Mela, kif ninżel il-ground kollu jibda jsejjer, Bombi! Bombi! Bombi! Bombi għax bomba fil-ground? Le, hekk kont qed naħseb, imma mbagħad skoprejt għaliex jgħiduli għall-bieb tal-bombi għax il-blala li jgħaddu l-imbejsa għajja. Veru jew? Misshom jestħu, dawn ma jafux li eżempju jiena, is-season l-ieħor, skujajt għaxar goals u goaler! Il-Ħanina, kif irnexxielek? Ċe, għaxar goals autogoal. U jiena waħdem, waħda biss, mara hemm aħjar minni biss. Waħda mara? Mela, il-mara tiegħi, għax kapasi tlaħħaq, ma ġietx tiblalem f'daqqa. Ah, all right, all right! Qgħadt tipaqpaq, ma tetni ma għax! Ej, ma sinjuri. Perikoluż. Ġajna tlaqna, eh? Xej, il-sodda qed tagħmilni skerzi kbar illum. Jiena naħseb. Jiena qed inħoss li xi ħadd pimpjani, eh? Jew inkella qed nilbes xi kontrols ma nafx. Ma ngħidlek xi ħadd ja, biex inżommu l-metru distanza. Imma magħna għandna lil Ben, Ben hemm Ben, għammuma, għan kaċċomba, għan kaċċomba. Ben, kif inti? Għajdlu, all right, mux ħazin. Għajdlu, għajdlu, sabi. ħanuħu opportunità, ħanaqlek naqa bl-Inglis, ħanajt hello to my good friend James, he's online. Hello, Hi, James. There he is. Dak dak ta' Samsung tal-bira li ma setax bastajtu x'tal. Hi James, how are you?

Għajdlu. Isma mux ħarreb 20 euro voucher jena. Min? L-ġejn. Le, ma tilabx mija, ma tilabx mija. Le, mux ħarreb mija. Mela, ben, najdilna xa tkun għettamel, spiegalna inti. Mela, bħalma minna l-bira ħankun għet ndoq diska, u ovvjament persuna li ħatazlu intom fejn iqaf jena trid tkompli. Illum ħana provaw namlu għatik iktar diffiċli mill-biraħ, ovvjament Issa naraw il-persuna tkunx taf tiddiska jew le. Diska moderna, popolari, però flok ħa nagħmel il-chorus ħa nagħmel il-verse illum. San, ħa tagħżel int? Nagħżel jien min ħa jilgħab? Jiena aqqas nista' ma nagħżlux, aqqas nista'. Hi, xeż hu. Xeż. Dak kant tant prim, hu, prim, prim, għandek. Xeż. Xeż, naħseb li huwa wisq professional fil-verità għal mal-bqija, imma insomma. Ben, ħa ntuk l-opportunità li ddoqq

Bravu lil band Armanin, grazzi ħafna! Proset, eh? Bravo, vera. Ejtin u iċ-ċomba inti rbaħt 20 euro grazzi għall-enemet fi fuel, tajjeb? Mhux aħjar minn xejn? Kullu tajjeb, grazzi. Xeż, xeż. X'għeżż, int, int tlifthom minn ħalqek għoxrin ewro, minn ħalqek! Nipprova wa. Imma ismagħni, almenu dak, dak xi ħin ngħidlek jirbahom. Jirbahom, dak. Jirbahom, jirbahom. Mhux. Ibqa' stinka, bqa' stinka! X', x'għeżż, mhux dejjem hemm ħa tkun int? Aw, ħa nkun. All-right. Sakemm jirbahom, daqshekk! Mela, narawkom iktar tard, ħa nkun. Ciao. Ben, grazzi, grazzi Ben. Grazzi, proset Ben. Mela, jiena għadni bil-problema, eh? Mela, naqraw naqra daqxej messagġi dan. Kalli fidi. Tal-lajn il-kompost l-lum fuq il-paġna tagħna ta' dan usan eh, rigward il-futbol kif qed jaffetwa lin-nies. Mela, ħanaqra lek eżempju Macron għal ħan iġġennu. Rendi Balzan semmut bla futbol mhux bil-korona għalenna. U mbagħad Mattias Branka li qala' jien barra x-xogħol dilettant kbir tal-futbol. Kulma hi min jafni jaf li marid fuq il-futbol. Idea tajba li jien għamilt u jistgħu jagħmluha dawk li jħobbu l-futbol li għandhom xi tip ta' konsol jew kompjuter hu li tixgħel FIFA, tagħżel żewġ timijiet, tagħżel lil min tħobb tilgħab, liema tilgħab b'ħadd u tintefa' tarhom. Eh, eh, all right. Toqgħod tara. Fair enough. Għadna li l-iktar ħagġa fakkjata li għad smajti, eh? imma tajba, vera. Bil-kama ma jgħidxisma naħseb dawga jirfħu u koll. Imma zomma. Nishtiq najt nis biex jidħlu fuq il-pagina noli, n-o-l-i, fejn propju qed jitlaq dan il-live video u għafsu like u xer kem tifilħu. X'taħseb, ħabib? Ekku, eħe, u jien minn hawn nixtieq nirringrazzja wkoll ir-Red Orange illi ħadu l-inizjattiva li f'dal-mumenti illi l-pajjiż għaddej minnhom, propjament joħorġu out of their way u jtellgħu propjament channel mimli entertainment. Mela, fil-control room tagħna hemm Andrew Zammit u hemmhekk hemm Rodney, nsellmulhom ukoll. Hello, Rodney! Hello! Li dawn jaħdmu ħafna ħafna minn wara l-kwinti u Andrew llum għandu l-birthday ukoll. Mhux Andrew, l-Aiden!

Mela, issa tax irridu nċemplu lil Raquel, jien ħa naqra xi żewġ messaġġi oħra hawnhekk. Mela, Dorienne Mercieqa mingħajr futbor, żewġi Mark Mark Mercieqa, daqshekk ser ikollu tferfir f'qalbu. Kull deni ħudu b'ġieġ, via kważi għas-saħħa huwa tajjeb. Jafu nsalvaw iktar nies, eh. Ekku, ekku. Chris Sammut qed jagħmel id-dnubiet bla futbol. Issa ħafna drabi meta jaraw il-futbol jibdew jidgħu jitkellmu ħażin, ġifieri qed jonqos id-dnubijiet. Eh, eh, eżatt, ġifieri. Rakel Galdes! Aw, ġmiel! Kif jen? Ħanaraw ħanaraw x'inti libsa. Piġama. Dejjem aħjar milli kont libsa l-Eurovision. Għaddiet li ma moħħi mor bżiem ma Isma', inti, inti, waħda minn dawk li inti u l-partner tiegħek, il-BF tiegħek, Christian. Hemm ara. Christian, kellkom, kellkom iċċaqelqu t-tieġ. Kif ħadtuha d-deċiżjoni? Prova mel il-mobile minn dut. Aħjar. Ma jdurx. Le, ma jdurx xejn, ma bxtamel. Ħallih. Eh, inti. Issa ta' prova. Le, ħallih, ħadd is-surdina. Hekk.

Jekk hemm logħba futbol, insiha. Jekk ikollna tieġ, mistednin għal tieġ, u jkun hemm logħba futbol, jaħsibha li ma mmorrux it-tieġ. Ma kieku lagħbna l-Milan biss, ta' mhux hekk. Eh, mhux hekk, mhux hekk. Issa isma', ra, ġifieri Christian anka safar irid iħassar minħabba logħba, oh.

M'għandix kundizzjonijiet, is-Sibt flaxija mis-sitta quddiem it-television, nisa jagħmlu affarijiet. Kriet, tkellem int ukoll, tkellem int ħalli jixtieħdok. Kemm għandek dwejjaq minn one sa ten? Għandi ngħid ten, għandi ten. U kif tixtieq li jispiċċa l-iktaljan, jitħassar jew jerġa' jibda?

Aħna nawgurawlkom għad-data l-ġdida tat-tieġ. Meta? Meta? Settembru. Settembru. Għandna wkoll kompetizzjoni qed irrebbħu żġieġ biljetti biex tiġu għat-tieġ ta' Raquel bħalma kien għamel. Dielkom nagħmlu. Bħalma kien għamel Ben Camille. Le, kien mhux Ben Camille. Peter Busuttil. Peter Busuttil. Sewwa, għax imsiken qegħdin magħfusin, jiġifieri jekk ir-rigal pruvaw irduppjawh għal dawk li ġejjin. Aħna min-naħa tagħna tant għandna kulħadd mex-xahar Settembru illi ħa ntuwlek by instalments. Le, aħna qed noffru li tant għandna t-tiġijiet illi kienu fis-sajf kollu mexxejhom għal Settembru, jekk trid niġu nagħmlulek barter, Show b'xejn. Waħdiet, mhux tajba? Rakel, insellmulek, grazzi tal-li kontu magħna nawguralkom. Sinjuri, għana wasalna fl-axħar, propjament bizna u koll, eh? Eżat, nishtiq u nirringrazzjaw l-sponsors tana. Grazzi l-element tal-li jgħu Nkunu ġod-djar tagħkom. Grazzi ħafna lil Emmet, grazzi l-Metres Collection, ma nafx jekk hawnx xi wieħed minn tal-Metres Collection hawn. Jien ċert, ċert li mhux sors tal-Metres Collection li qed tagħmel is-sodda, imma taf x'naf, ippimpjawhieli llum. Grazzi wkoll lil JB Stores talli arredawlna s-sett. Grazzi kbir. Arredawlna s-sett. Sistema ħażina ħafna, żejnulna. Żejnulna. Grazzi lit-Top Socks li jtuna